Гүзәлә театрында шундый алпавыт, шундый аксакал артист бар икәнен беләдерегез. Без дә беләдерик хәтта. Менә авылда мин шушы районнан 3 километр гына еракта үссәм дә, Рөстәм абыйның нинди шундый яңгыравык тавышлы, мондый баһадирдай гәүдәле, шул ук вакытта нечкә күңелле һәм тыйнак, сөйкемле кеше икәнен барыбыз да беләбез. Менә кызганычка каршы,

дан данлаткан, аңа зур исемнәр биргән шундый көчле спектакльләр дә, һәрберсендә дә Рөстәм абый бар иде. Менә соңгыларыннан да әле, хәтта менә без белгәннәреннән дә ул Иблис, ничек күпме дан китергән әсәрләрнең берсе бу соңгы әсәрләрдән инде. Һәм инде

Э, кичә генә карар кылдык та, э, менә өлгермәдек Роберт Сайхулычка әйтергә, ул инде Мөслимгә туган ягына кайтып киткән иде. Менә мин аңа э, барыбыз исеменнән зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки мемориаль такта асу элү, хәтер мәңгеләштерү менә шушы тарихка ул Роберт Сайхулычның зур эше. Аның бит сәхнәгә килеп керү белән сәхнә гәүдәсе ансы бер актерский эчке җаны белән сәхнәне тутыру бу үзенә күрә бер сәләт, бу уникаль сәләт актерлар өчен. Хәзер инде аны харизма диләр, хәзер тагын нинди сүз беләндер әйтәләр инде. Ә, актер һәрбер сүзен уйлап, эшләп, һәрбер менә җөмлә генә түгел, сүзенә өтеренә хәтле уйлап эшләнгән образлары аның мәңгелек тамашачы истә исендә дә калачак һәм бигрәк тә инде без коллегалар өчен яшьләр өчен дә режиссерлар өчен дә үрнәк булып калган актерыбыз калган дип әйтәсе дә килми ул хәтеребездә яши минем өчен әле ул һаман да актер менә урысча әйткәндә в строю диләр инде Рөстәмнең җәмәгать аның бит иҗаты матур булды, ул кирәкле булды, тамашачыны үзенә әсир итте, олпат булды, ул бик укымышлы иде ул. Гәҗит-журналларны, ниләрне, телевизорда нәрсәкәй барсын да менә име җиткереп барадыр и ул. Спортсмен име. Менә гаҗәеп тә тулы булган, тулы канлы яшәде. Аның гаиләсе дә әйбәт булды, чөнки монда бит әле хатынның да җәмәгать Бергә менә шулай энә белән дип үзе әйтмешли, Фәиз абыйларың дан бергә күреп үскән шулай тату гаилә булып бит шушы сәхнәгә хилафлык китермичә эшләү, соңга калмый беркайчан да, бер әйбергә дә зыян китермәй эшләү монда хатынның да һәм ирнең дә бергәлектә тәңгәл килүе дә тора бит әле.
Ул сәхнәдә җырлау бер җәмәгать, аның үзенең җырлаганын сезнең ишеткәнегез юк. Мин аның белән

Тын гына җырлап утыру андагы. Микрофонга сәхнәдән кычкырып җырларга кирәк, анда инде куелган тавыш белән җырлыйсың. Мәйтәм, нигә микрофон белән җырламыйсың, сәхнәдә димен инде, шушылай гына итеп кычкырып җырласы юк бит. Кыен сына, җырчылар җырласын ди торган иде шул кол. Менә шулай. Шахмат уйнарга яраталар иде. Сабадамы, Мамадыштамы, хәтерләмим хәзер. Иртәнге биштә коридорда кемнәрдер кычкырыша, акырыша. Чыксам, Илдар абый мәрхүм белән. Азда кайда? Азда кайда? Рөстәм абый иртәнге биштә бөтен талашып бетеп шахмат уйнап утыра. Әйтәм, кереп ятыгыз, бездән башка да. Бездән башка да яшәүче кешеләр бар бит дип әйт. Шундый күңелле кешеләр иде. Урын ижмактабыз Рөстәм абыйның. Һәм инде безгә дә менә алга таба Рөстәм абый кебек кешеләр, кешеләр кебек яшьләребезгә, бездән соң килгән буынга ниндидер э, дәресләр биреп калдырырга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт Рөстәм абый. Рөстәм абый минем тормышымда менә ниндидер бер үзенчәлекле урын алып калды. Мин аны гел искә төшерәм, һәрвакыт менә искә аламын, сагынам мин аны, чынлап сагынамын. Ул менә Аның ниндидер бер үзенә күрә русча әйткәндә изюминкасы бар иде. Ул менә аны аңлатып булмый, ул, ул бик авыр аны аңлату. Ул автобуста йөргәндә, гастрольләргә чыкканда менә э, хәзерге тел белән әйтсәк, ул аяклы навигатор иде. Аның белмәгән районы, аның белмәгән авыллары юк иде. Ул Төнлә белән йокламыйк ул, бөтенесе йоклый автобусда. Рөстәм абый йокла инде, әйдә без дә йоклыйк инде. Юк, бер юлда бер тапкыр да йокламадым, менә йоклаган хәтерләр. Менә хәзер менә шунда менә бу авыл була, ул авылда менә шул кеше туган, шул халык артисты туган, менә бөтен әйберне белә иде ул. Ничек шулай без шаккатаек аны.
Рөстәм абый турында менә берни белмәгән кеше дә аның репертуарына карап, Зәңгәршәлдәге Булат, Өч аршын җирдәге Мирүәли, Филумена Мортуранадагы Доминика Сариана рольләренә генә карап та, аның инде ни җитте артист түгеллеген аңлар иде. Рөстәм абый өчен бик зур рәхмәт әйтәм мин Рәзилә апага. Аны бөтенебез исеменнән дә әйтик рәхмәтне. Рөстәм абый итеп яшәткән өчен, аны һәрвакыт Рөстәм, Рөстәм дип күрсәткән өчен. Риза булып ятадыр, дип беләбез инде бөтенебез дә. Бик зур рәхмәт Рәзилә апа сиңа, Рөстәм абый өчен. Ул гомумән театрның яшьләрен бик яратты Рөстәм. Олыларны хөрмәт итте, яшьләрне яратты. Бик туры сүзле булды. Э, гадел булды. Гадел кешегә, туры сүзле кешегә җәмәгать яшәү бик авыр. Яшәү бик авыр, туры әйткән туганына ярамаган диләр. Ну шулай булса да Рөстәм барыбер үзенең менә шушы сифатына хыянәт итмәде. Ул шулай турылып калды, булсын дип эшләде, бөтен спортсменнарны белде, бөтен артистларны белде, бөтен җитәкчеләрне белде, һәрбер зав клубны белде, бөтен республика буенча. Бөтенесе менә шундый игътибарлы, шундый грамотный, хәтта кайчагында мин аны әйтәм, син Минзәлә театрына хас кеше түгел ди торган идек. Менә ул шундый грамотный Театрга бик рәхмәтле. Аңа рольләр биргән режиссерларга рәхмәтле. Аның белән бергә эшләгән коллегаларга, менә яшьләргә, Рөстәм абый, Рөстәм абый дип, Илназларны, Нәфисләрне ул, о, менә безнең, менә миңа алмашка кил, о, кәлкә үз бит ул, менә шушылай итә торган, әйме, Нәфис? Шул хәтле яратадыр инде шундый яшьләрнең менә шушы мөнәсәбәтләрен. Первый кызга да бик зур рәхмәт. Күршеләр сезгә рәхмәт. Ней, э, менә бер уйласаң, гади генә инде ну, эшләгән, акча алып эшләгән нәрсә инде дип уйларга мөмкин кеше. Ләкин ул акча алып эшләү түгел, ул менә җанын биреп эшләгән кеше. Шуңа күрә
Әйе. Монда гөл бакчасы инде аныкы инде бу.